the guy is here Denzel Marwa Yes. Hey, baba to ibiro ka hey, yawa mano be zuj jathum yawa koso yang'o wang' wi daga matin yawa hey, yawa hey. ing'eyo maluor anana sawa ba mm. otherwise uh, idhi nang'o adhi maber eh iwinjo ka Nairobi teri nade ngere Nairobi kaka kawar ndalo mana donjo nade oko chapa maraj bwana Nairobi chapa bwana mawacho ni magi tangogi bwana mana nadhi dala mana nadhi dala tachaka kono Nairobi ni no that one cannot happen in the area of triangle gigi ng'iyo ga ng'iya ba eh yes iseng'iyo kode kuma koro ichopeni I'm fine.
Okay. Basi ng'ama winja kanyo maybe bikore kidonjo maendi wendo ma kawuono ma wan go kaendi iluongo ni Denzel wuoyi ma and Sam Mandaway wuoyi ma and Sam eh, eh, front and, and back Hey. Ah, kwa wale ambao wanatutizama pale, kwanza tunataka kushukuru sana kwa, kwa sababu tunajua vizuri

Tafuta. Ngawacha? Denzi wuod nyako chien. Denzi, not Denze.
Oh, ani maluonge ni Denze ya. Eh. Okay.
Aketho.
Onge shida. Eh.
Lakini giwinjo gima wacho. Bas, ujumbe eh. umepitishwa. Eh, ogere gisado ni bai ngele bwana. Ko ko nane joge ni akan ke mine ki ngele. Ki au be tadi kweri. To ko puri to ki au be. Tangi agdi kori bwana medembele ngele. igi koro denzei ne nyinge nyinge ma nyinge masani koponi ati chunyo lor ne orone pesa en ng'awa mani gi pande yani oro na pesa mo ah, no no yani ka oro ni pesa no keti ne penje nikech mano mano mano nyiso ni ati kora seng'eyo mm -hmm.
okay an gi nyinga mm. mane mamwa gi babu omiya mm -hmm. iluongo ni Duncan Odhiambo Owuor eh Dan kan odhiambo wuor yes. gini bor gi, gi, gi denze wuonye gujieng' ang'o motimore ere kaka batiso ni obiro ok ing'e ni thum nigi nyinge uh-huh. thum nigi nyinge mm. koro namanyo nying moro ma onge ng'a osetiyogo mm-hmm. Ah, nadwa na bigi nyinga ipigi mari yes. iwe luongori ni atikia ni basement basement igombo ni bed basement iyudo ni basement nosekawo abe nadwa na bebia gi mari iduogi luongori iduogi wacho ni hawa koza luongra ni dan safe tiparo ya nitie safe ura adier tiwacho ni bas okay an koro adwa luongora ni an koro adwa luongora ni ni jalamo tiparo ni jalamo ng'eny wan go ema jalamo wan go nyi jalamo aro ka jalamo koro wacho ni denzi Wuod Nyakochieng.
Denzi Wuod Nyakochieng.
Denzi Wuod Nyakochieng ni jakanye? Ah, uh, aja Kabondo. Ah, ah.
Temini saki nyongeli ni ati ujumbe imepitishwa. Hey, wangeli do pitisha kodi. Moda Kisumu.
Oh, moda Kisumu amantu nyatemo. Kendo modongo Kisumu. Mano mano tinyatemo.
Uh, eh, nitie nyathi moro mosiepa kabisa iluonge ne iluonge ne ginene. iluonge ni oling to dwaro oling to dwaro nodak ka Homa Bay mang'eny koro odhi otemo Kiswahili otame but kane odhi Kisumu sana aneno ka uh, beto dhi maber oling to dwaro pongezi popote ulipo ing'ama oneno oling to dwaro tafadhali mose kone ni kawuono naneno Omari komosi live mm. koro idak idak uh, idak uh, uh, Kisumu mang'eny emidake be madonge be masome mm. eh. ang'o miyo nidhi isomo mana kisumu tiweye gine wach joma be ni nisewinjoga chon ni giyido to gikia oswayo adoko kawacho marach bari man mapenjo keche aseling iwinjo kaka jomoko wacho ni o oh, josiaya golo jothumbe mang'eny josiaya golo kiaye mowuok ka to homa bay ni oh, en be en jokom jojuogi be a kono mano is advantage kaso mar ariyo oh, gikia kiswahili koro mae gima dibed ni nogoli koni koso ang'o monogoli kabondo te dhi masomo Kisumu. Ok uh, waluwo mama gi baba. Okay.
Ki nyathi mm. to mama u gi baba u odak Nairobi. Eh. In didag dala itima. Ah, mm, mm, mm, mm. mm. kata an ok anyam an adak Nairobi ok adag gi chiega Nairobi. Wow. But gimomiyo ok adag gi chiega Nairobi mm. en mana nikech pok anyombo. but ka yudo dhako ni pap odak Nairobi idak gi chiegi to pok inyombo a ah, a ah, wacho ni okadak gi dhako Nairobi oh. gima omiyo okadak gi dhako Nairobi nikech pok anyombo eh but kopo ne nyombo to dak Nairobi mano nyiso ni nyaka nyithira Nairobi no
Correct. Ingo maneno wa kanyo endo ma endi luongo ni Denzel wuod nyako chieng' jago mamit ahinya e thum. tafadhali kikangu kikangu kawe moro jago ma mita ira etum iwinjo etum ogo tum moko mamuol mokwe maber video bogolo manoma koro hmm. ere kaka uh, ngimani obiro ma koro ibedo jathum ok ibedo jakuo ok ibedo japasta ok ibedo japiko ibedo jathum ok mokwongo mm. An dalwa onge ng'a wer. Mano mokwongo. Huh?
In kendi ema wer. Koro manyiso ni wer moro ma ji wacho ni in kendi Yesu kiwi kuodo wi. Koro in uh, in wer nango cha. In jo dalau koro wer kendi. inikendida nemikwongo werka inikendida nemikwongo werka kopo ni ng'ato ne onge mawer dalau mm. in gi nyuyuani kanye
okay anya wacho ni ma mich ma nyasaye omiyo oh. yeah. okay mm. koro niwacho ni mokwongo onge ng'ama wer dalau mm. second Second, an onge ng'ama asetiyogo. Jathum band moro amora masetiyo. Eh, ing'awe.
Ing'awe ma winjo ka lieto gi. Ikoni in onge ng'ama ng'ama wer dalau madang wach ni ne kopo. Kama. Mar ariyo onge band kama isetiye madang wach ni idongorie. In in, in iluongo ni ati in indi- independent. Kamano. to gi sani in ng'ama nigi band ne.
okay. Kusu, mm. okay. band to pok achako oh. lakini an gi an gi nini mar chake in gi in gi lek Bas. mar yawe mbele kaendi kamano eh koro ere ere ang'o mono mori ahinya mm. ma koro iwacho ni bwana an kaka an wuod nyako chieng' achako wer
okay gima nomora mm -hmm. Mokwongo anya wacho ni an wer nachako chon, Mm. ok nachako sani. Mm-mm. Wer nachako ka an e skul, Mhm. to nokosebedo mayot Mm. e ngima kanyo nikech in anda mama gi baba, Mhm. to gin ema gi itimoni achiel ariyo adek. Yeah, yeah.
Koro ng'e ni ipuonji ipidhi to chak ida kuo pesa midhi rekod e yawo ok oyot otek ga mm.
koro kanyo nochuno ni ka nawera gi wach skul mm. to ne awacho ni koro thum ni e gima dadongo mm. Ing'eni kiwacho ni weri gi wach skul, mm. nitie jok moko magombo ng'eyo mm. ni Denzeni en nogo buk nyaka e, e, e grade maromo nade. Chikeri samoro kiwacho ni ati an ka koro nasewe skul. Mm. Koro samoro japuonj moro be koro penjori ni yawa. Mm. To nyeni ma wacho ni owe skul ni, dong' nyeni wadhi gadhiya nyaka grade maromo kama. Koro e, e, e, e, emomiyo wadwa ni wang'e matin. Okay, kana setieko wachna mm. mar skul. Eh, konjogi ni go buk nyaka form 4.
eh. Okagike form 4. Mm. Form 4 hapana. Itimu penj mar aboro. Kamano. Mm. Mm.
Okay. Koro kana se gik kanyo. Mm. Achako wuoth mar thum. Mm. One by one. Iluongo ni safari ya muziki. Kamano. Mm.
Koro achako wuoth Aneno ka riwruok e teko. Amanyo yawuotwa moko wan ge gweng' kanyo. Mm. Nwawerego. Mhm. Koro gengeton bobiro. Eh. Gengeton e gari mane ji idho. Mm. Mhm. kale kadem kakofete kom kulanda megalanyuki malkanyuki malkanyuki malkanyuki yani queen bim Koro ah wadhi mbele gi gengeton. Mm. Uchwado genge matin. Mm. Mm.
Ma ogik kama koro orumo. Gengeton koro kawo kore mm. seche ne koro ng'ade eh, iwinjo jowagra wacho ni koro saa ng'ada koro saa umayo gengeton odhi sade eh, koro iwacho ni bwana anto kadhi gi gengeton ka gengeton dhi mm. odhi adhi an adong' Koro mm. kae eh. naduogo bet piny mos mawacho ni dang'e mm. dachako moro oganda luo chon yeah. to sa pok okethre pod angima mm. koro achak safari mar oangla yeah. adhi achako gi rumba rumba noto angla mm -mm. rumba mm. nyajaluo mm -hmm. uh, kulu rumba kulu rumba kionynago matin ka in kode kanye gini ong'we yamo mari rambanya ine masungi gi thuma nyajaluo rambanya ine masungi gi thuma nyajaluo hao kwaro nang' Nyako ma lake tar ka pamba rambanyana o oh. Nyako ma dende yom ka budho okwarona hey! hey! Koro hey!
yawa ni nyako mopak kamano be pod ringo we awa wuoyi akia gima nyiri dwaro
koro na awacho ni a shift mm. awuok e gengeton mm -hmm. awera gi bongo yes. aduogo e gima iluongo ni luo music luo music Koro from ka mm. agolo nyajaluo yeah. mabe ji no nok par na nyalo golo gimoro aila no. Mm. En embe ni gole gi video. Ma ma diet en tie kanyo gi video. Eh, ore ore ore ore gonene bwana. Dai. Aha.
Koro kana se gole. Mm. Nayudo ka ji omor gi gima timo. Mm. ma an be ne meda mijing'o mijing'o ya koro awacho ni kara mae gari monego bed naidho iyudo gachi bas iyudo gachi n- geche miniidho ne, ne teri kuonde mok dhiye bas yeah, eh. awacho ni mae kuma onego bed ni abete mm. koro studio mane atiyogo be nitie kaka ne ok waduog wawinjore Mhm. ma mago to koro ne wechewa. Koro nawacho ni ah, awinjo ga ng'ato ni sauti rumba. Otis.
Nalono kido mar ero wuo. Mm. Ma, Momo got. Ma, ma, mar, ma, ma, ma, mar inda. Inda. Eh. Wode ndare. Mm.
Koro kido mar ero wuo kawacho ni wamanya ne ng'ano. Mm. To amanyo ang'iyo ka ang'iyo awacho ni eh, namba nere kaka dayud. Mm. Koro wuoth ochimo Facebook. Wang' liech.
Ikoni i- ichiko wuoth. Ichano wuoth maber. Ba. Timako wuoth madhi Facebook. Bas. Mm.
Kora agik Facebook. Kichopo Facebook, miwacho ni dong ma in. Ma in.
Kora chako manyo.
Mae ni luongo ni Denzel wuod nyako chieng' mana kaka iwinjo no wacho ni luonge ni Denzi why no is silent Denzi wuod nyako chieng' in minene kako ndwero wach maler to gimitim rege youtube kacha ng'iane no tim ang'o kasto iduogi timiwa comment piny kanyo no endo miluongo ni denzi wonyeko chieng' ogolo gik maler mokalo gima morago en ni most of uh, uh, songs ogolo gi video mano endo miyo uso bedo mayot kata ne ng'at madwa timo promotion e ramogi tv e inoro tv to kod, uh, kod kuonde mopogore opogore gima chaka koni joluowa ni uh, uh, wende mag luo en wer miluongo ni it is rich iwinjo nikech king'iyo kachacha igoye go yieke igoye ga jawa igoye gi bul mano miyo wawinjore nyaka broad but most of our upcoming artist ok ti ok gol video ok giti matek mondo at least gigole gi video mamiyo use bedo mayot lakini jama maluongo bathakani osetemo matek ni en ng'enygi to gologi vidio vidio maler vidio mondisore maber kaso nyasaye nosemiye den mopong' maber mawuog e kamera eh, ring kacha youtube ting'iyo tiduogo e comment kanyo ikona ni nene nang'o koro iwacho ni ichopo e, e facebook Bas.
Gi data full. data vol iyudo mar mari kalo iyudo mar kalo Amenyo. In- in- in menyo Amanyo amanyo tis sauti rumba. otis sauti Sauti rumba Rumba. eh Ayude.
koro wachako chat gi kanyo Mm. gima nadwaro maduong' nadwa namba ne Mm. mondo mi ayot kaka wanya wuoyo kode Yeah.
koro ambe napenjena ni e to ng'ani be chieng' aromo Roma Roma, we kata golo ni wer. bas Eh.
be chieng' waromo Eh. oko awacho ni ah wachok chir Mm. koro kinyne Mm. nang'iewo credit igochone magochone sauti mm. momako simba mm -hmm. mong'isa ni adhi nyaka Kisumu from Rabuor an remember nadak Rabuor mm. be kama donge be kama ji ong'eya maber mm. koro from Rabuor to town Kisumu ong'isa ni kachopo Kondele mm. tagochni ichopo achopo eh.
agocho ne mobiro mm. koro kane luwore gi yuto mara mm. ne chuna ni nyaka wago mbaka kode mondo isaye mondo standard ne orom gi yutoni kamano orom gofukoni kamano awinji koro nwago mbaka gi sauti mm -hmm. wa wago mbaka mong'isa ni dhi dala gimiyudo mm. iduog wati hey.
thank you so much sauti romba popote ulipo mage jok ma wan wadwaro ineno piny masani ni ijaluo mawinja maler nikech gina wacho gi dhod nagi kopo ni in gi yo moro matin minyalo promote go ng'ato tafadhali konye nikech ikia gima ng'ano kiny ne bed kiny koro sauti kanadok dala mm. abi atemo nikech jadwar chuny ok tho mm. amanyo ber mm -hmm. atemo matek mm. mana yudo gimoro yudo gimoro matin ah kik iwuoye mm. kik iwuoye yudo gimoro matin bas idok nego adok go kweni jatelo mae moyudore mae mayudo wachak tich
okoni ni sawa sawa mm.
koro kanyo nwago joy nyarasembo mm.
Mani ma koro igolo go wangla mokwongo. First wangla na. Mm. Remember ni awuok e Gengeton mm. tago Bromba then koro idwa shift wangla. Koro adwa nyiso ji ni ago wangla. Yeah. Aha. mm. Ago Joy Nyarasembo. Joy Nyarasembo. Gi am single. Mm. To nokobedo mayot. Mm -hmm. Sauti noyudo wuoth moro matin Nairobi ka. Mm. koro nobiro ku abi awacho ni ah sama odhino mm. wamanygo gimoro mondo koduogo yes. watiekgo balance cha balance yeah. to timnago mastering mm. nikech noyudo kaka warekod kawuono to kinyne mm. oyudo safari e, nariembo dhako moro koro nalos, nalos wenda moro miriembogo dhako anyalo para ni mana luongo sauti mondo bi ore mondo bi ola to ma ariambo go dhako no sauti thank you so much ngama ko luong to biro mm.
mm. koro ka no owuok eh to ne nitie osiepna moro be mm. ma en owadwa yeah. ma be ni e yot luongo ni George Otieno mm. mm. Nong'isa ni ah, ba Mm. adana miyi support kono miya support tawacho ni ah, sama sauti obet nairobi ni Mm. nitie jeff wuod eh, Jeff Wonyatanga.
bas Jeff Wonyatanga.
koro jeff ni Jeff be obes Kisumu.
be machiegni Mm. koro awacho ni ah, Wawe watim kode embe mm. interview ni.
Tim kode gine matin sama ng'ane onge. Thum, yeah. mm, sama sauti, sauti pod onge. Mm. Koro nadhi kuno ago ohala marera. Mm. Jeff be na fine. Mm. Jeff be na wuoga wuoya same kaluwore ing'e ni adier mari ema miyo ng'ato konyi yeah.
ko nang'ise adierana mm. mang'ise ni an an kama kama adani walos thum mm. nwago thumbe ariyo kanyo ohala marera mm. gi Nyarabando. Nyarabando.
Gi sani in gi thumbe adi te e, e YouTube?
Gi sani an gi thumbe abich. Abich. Man gi video te? Mm. Mm. Adek. Adek nigi video. Kamano. Ariyo onge godo. Kamano.
Bas mana kaka iwinjo no endo wan kata dang' wago mbaka ka nyakurucha kata wagoy mana nyaka kiny kok mana support maru. wana wana kaka wanne to ka wuone mowuok oko muwacho ni yawa wakonyuru nyithindogi to wabiro dhi mbele nikech e luowa ka endi iwacho ni there is no, there is no other rich uh, community than luos when it comes to the talents we people have the talents it's only that we don't love supporting one another but if we can change because we know generation goes and uh, come so we have another generation we youths that are here we are the uh, we are the ones that are now popular uh, and we are so many so when we support one another then we, we can go far we can go very far an ok ahero jok moko mabiro pado kori ni omari you are talented and you go far to ok ne kata gigeni you are talented and you go far Ka, uh, i- un emomiyo wavea by liking kaka sani wawacho ni wan gi den zika idhi adhiya youtube kacha chema kopo ni se subscribe in gi right You have the authority. You have the mandate. Mar kono jamani no dhi fa nikech in ise subscribe, ise like, ise share mano wuo. Aromo kode kumori kona ne ati you are talented and you go far. Kasa kuni tagane zimbi. Ayudo ko ki subscribe. Baba na njawi kumaro. Ko subscribe mokwongo, subscribe ne jamani. Iwinjo nikech piny obiro mar online. Sani in gi subscribers adi? Okay, an gi 1.16. Oi!
1.16k. Manne, wachope wachope urutu. Wachope wachope urutu. Uh, eh, watch hours. Watch hours. Mm. Watch hours hapa ni an gi 2000. 2000. Odong gi tu kende mondo odonj fo mondo koro timne kamacha. Kose timne kamacha to koro ng'ama ogo dala ne onyalo yundong'o matin matin to wamedo pushe dong kamano. Eh, idwaro mana 4 4 4 4000.

e mano ok otimo maber koro iwacho ni o Uh, i- i- igol- igolo thum gi wuonya tanga Je, uh, uh, sauti be koduogo uchak utieko kode an ne abedo abeda thuolo e utego te okay mano gima ber mokalo koro uh, nyaka gi sani ni endi isebedo ma koro to ing'ama iluongo ni jathum ing'ama sani ni japinje ariyo ing'ama sani waluongo ni japenj ariyo jakabondo to gi jathum iwinjo ijathum bedi ijapinje di ariyo ijathum ijakabondo en en iwinjo ka field ni odhi nang'o nitie gimoro ma uh, jomoko nyalo wacho lakini wan wanya wache wacha nikech okwane thum mm. oh jothumbe ok oherore ee jothumbe kire in iwinje nade iwinje nade sama koro idhi ir jathum wadu eh, kata samoro idwaro kony moro kata samoro igolo thum e, ere kaka iwinje biwinje ni in maber gi jogi koso nitie kaka nitie kaka nitie
ok an mm. an to dak ane rach moro amora ma an go mm -hmm. gi ng'ata ng'ata yes en mana ni wanyalo wuo kama mm -hmm. to gima chunya paro kodi mm. ok ing'eyo yeah. mano e gima an anyawacho koro in gi kori to oler en mana ni koro chuny ng'ate ma ok didonji ok ding'e gima oparo kodi eh onge gima rach ana ana kono ga ji pile pile ni ah daer mar mondi advice kaka idwa na wuothi i advice atimbe ma idwa na tim jok mi idwa na wuoth godo samoro ayudo pesa na moro ere kaka ati gi pesa ni ayie ni imiya advice lakini kapok imiya mogik mogik penjira ni to be watna koro mm. oh Uh, en challenges mage mm. ma iromogo e thum ka being that ni jogi to pok ichwanyri godo onge ng'ama usegwarorugo uh, ah, en challenges mage ma sani koro inene thum kae medo ang' wachni umumari kata ng'ama dwa donjo e thum ikoni umera in idwa donjo e thum mako kanyo no magi e gin
okay an ng'ama dwa donjo e thum mokwongo mm. Ok dang'is nowe. Ok odonji.
Odonji. To odonji kong'e ni. Nitie gik ma nyaka ong'eyo. Odonji kong'e ni eh. en kinda. En kinda.
Tich maber.
Mm. Gi lamo. Gi lamo. Ema chopi kamoro. Eh. Mm. Tang'o mi un usiko mana ni eti kinda gi lamo. to nitie gik moko mowinjo ka mm. ni ati kok mano chodewe mm. to ok dubed jomoko to lakini kamera kopenju kinda gi lamo kamera moro amora gi microphone moro kuseneno en mana kinda gi lamo mm. to gik moko nitiere miwacho ka niya o joge Achiel, nyaka gibed gochode. Ariyo, nyaka gibed gi pete moro e lwetgi. Gik wadako kon wakona ni bwana. O oh, ng'ama dwa donjo, ikona kone ng'ama dwa donjo. Mm. O oh, nitie kaka iyudo pete. Mar ariyo, nitie kaka iyudo chodegi. En mani ah kinda gi lamo. Okay, okay mm. Omari. Mm. Anada ng'isi ni ineno Mokwongo in ionge pete. anani kama anini oh. sacha
ili oke kipete ay pete ni sanje da raj ni raj mre mre pete mre da na dwa manyo moro bwana jok maro ako ni jipete go mia uru pete moro mm okay wachako gi wach mar chudi mm Chode mm. to en gima ng'ate maneno ochote nochot ma kata iting'i tere kanisa eh. pod othek atheka ba ikoni kata itere kanisa pod odhi odhi machando chendo onge lokruok mm. onge gimoro ni joangla jachode onge mm.
macha en ngim ma ngima ni ne ming'iyo ni ma timo marach mm. ma timo maber yeah. to ma katimo kama adhi yudo ber mbele mm. Koro gimoro amora nigi ber gi rach. Mm. Mm.
ma in sani kopo ni wai- wach mi- miyo moro koro nigi pesa nikech anto pesa ema manyo anto ajakonoga jothum moro amora ni kopo ni ati ng'ato aprocha man gi pesa nabiro nairobi ka mar manyo pesa Ah. mana adier mantie okona ni umari mae gari gari masegomba gomba mondo abed godo mm. kasto ot moro miya matin awe chulo rent kaka chulo Nairobi ka mm. kasto oda ne makura loso part moro matin adhiyo ga live mm. anatieko live mm. kare wamanya an an an mine go poko approach rocha mine go poko approach rocha an go approach mm. yawa dong gima tek ni mano ok dau mm. ngama ngama kunani atayudo dayo apiny mm. doponi dau ka dau Kopo ni ati ni mano dau, mm. tako ni mani miya respect nikech akwaru. Miya respect. Ni umedo yudo mama moro, o mama u, kiyene ni, eh, mano mamwa, to ok ni bawe, eh, mm. ako ni bas. Koro, koro, koro an baba u, koro miya luwe. lakini koyudo ni ok en mamau kata dau eh. in to koro anyalo gora kodi marany gi sechego be an gi pesa in kopo ni miyo moro approachi kawuono mm. an omari tadhi yie mm.
Ok, ing'e ni e thum ka mm. Owangla iwinjowa gi baba mm -hmm. mine mm -hmm. nyiri eh. koda yawuoyi mm -hmm.
Inyalo wacho ne iwinjou gi jok mopogore opogore kamano age matindo age madongo kamano ere kaka mano relate gi miyo madwari
Oh, odwaro e yo mane? Awacho niya, mm. bwana Denzi, an adwa ni bed koda, gima aongego mm. en jadiyana, yen odwa ni bed kode, mm. kata ikoni mani isenyombo to koni abas an adwa kata ni bed abed eh, chiegi mar ariyo but ineno gik machandi mag bandgi adhi nyiewo ni te Oh, adwa nyiewo ni kumoro bidag Nairobi ka imbi chal jothembe moko. Gige kabisa nyero no. Ah, Eh. Eh.
gik miwache mamora
Lak igombo gidonge. Gi- Ana. Ah, gigo tigombo. anan yora Ok inya gombo ot. Denzel olamore moumo wiye iye piny ni en en to ok odwar miyo. Itamre? Anani kama, mana ka mm. ing'eni kinyalo nitie kony mopogore mm. ok kony mikonyi ni ni ng'ato nigi geno omiyi mm.
to gima ong'iew ni ni mm. be omige ochalo loan sama tini nyapirige sama tini nya opiri kopo noneno kiwalo ok imiye hera moro monodwaro iwinjo ineno jok miduogo ipirogi giwalo osemiye to oduogo walo yani opogo hera donge iwinjo ka wacho niya mm. ikawo hera we oko chuo nyono gi buru iwinjo koro samoro ibo mi hera dijak imoyo to e, imoyo idhi ting'o jomoko gi gari to gari ni bimbo miyi emomiyo jogi duogo moyi kata duo piri koro in, in kose miyi teleng iwacho wacho ni ari an koro ng'ama omiya cha mitimogo omari ng'a konyi konyi Mm. ok ng'i ok ng'i ngimani kawuok nakonyi to ok ang'e ni ah omari nigi dhako omari onge dhako mm. awacho ni ah gima ng'ane timo tije motimo ni berna Mm. an gi chunya Mm. aneno na support gi gi gi gini sama podi wuoyo ni ng'eni gino kele point moro by the way mita muri malich kamani sama uchiegi wach in dhako
apok to mako lwedo to poki mako lwedo ng'ato ya yawa eh ne we uru sudden say an bi uru ira an ma wacho an umari an umari kawuono ating'o kiful kawacho ni ae umari adwaro Ndio. Bali pesa kawe uru. Anduga siti go kawacho. Uru nzayo denzei. Bas inga ma wuoch wa kanyono endo ma iluongo ni Denzei wuod nyako chieng. Denzi, Denzi wuod nyako chieng. Ei na koni mondo in midhi manye koche che nyalo manyo. Nikech otie korege wae. Denzei. Denzei. Wae. To isomi ni Denzi wuod nyako chieng. Wuoi ma sam. Wuoi ma cool. Wuoi ma dende ber. manoma wuoyi mosemi dend pesa pesa emorito mondo donji mondo odhi ogide gi dende joma ado kik itiwe timo miya dend pesa kuong iwe pesa obi to del olu pesa denzi gini jok mosemi dend pesa aya ero ero ero gisechako kuno nyiri koro denzi mm. en program mane be nitiere e piny luo ka jok moko ma bet dongo dongo ma chunyi gombo ni itime go kata kolabu moro
Okay, an kolaboga. Mm. An aneno ni atim tich tich emo okel gimoro. Mm. Molo wuok dhi manyo gimoro. Iwinjo as in mm. tim tij gima ber usre. Gima ber usre. Kendo kelo profit kende. Mm. Koro we thumo dhi. Mm -hmm. Omiya ng'ama ber madwaro. Kata we tij ng'ato. Mm. okel okel na kende mm. yeah. In short iwacho ni nidwa timo uh, tiji nyaka chieng' moro ng'ato kwayi uh, utim kolabo no mm. Kani ukiwinja gini chanda abudho ga loka kabisa dhulu chanda mm. we tija omor ng'ato mm. yani tiji tiji tiji komora eh mm. tabo ng'isi no mari ok watim ma eh, abe tija komori ya ya yeah. abo koni ni bas bas uh, ah, mano man, man to kora winji mm. mano to kora winji to ing'eni nitiere samoro kwa dongo yeah. kaka nan comedian nan nawacho ni yawa kanyalo chopo kuma jalas nitie yawa kuma jalas eh, kuma jalas gini an, an comedian tawacho ni ya kuma jalas oh, ndalo moko eriko mondi ogolo ogolo latu Awacho ni bas koro mae ng'ata mae ng'ata yani nawinjo nye ka omora gima Eric Omondi otimo ne mora seriously by then gima Eric Omondi notimo ne pok ochako rwako lewni moyiech ne mora seriously iwinjo ka Omondi pok ochako rwako lewni moyiech Omondi ne mora iwinjo jalas mora gi chunye jalas mora gi gik motimo koro in e thum ka ere ng'ama be iwinjo ka mori yani omori ma kata ka in ot an ing'e ka an ot anyalo watch kata interview mag jalas mm. iwinjo nikech ageno ni ane kaka ng'ani timo at least nyalo miya mijing'o mar dhi mbe dhi mbele mm. in kata sama iyweyo jathum mane miwinjo ka donjo gi rembi minyalo bedo bedo ng'ato nyalo donjo gi rembi to kia kaka an jalas donjo gi rembi to kia nodonjo gi rembi gi remba mm. eh in e thum ka ere ng'ama donjo gi rembi miwinjo winja ka yani thumbe ne kata kibet tinyalo winjo mos
ok an awinjo thum moro amora mm. mar luo mm. tek ni en gi message mm -hmm. otemo puonjo wang'o mm. to thumni en ang'o motemo ng'eyo timo challenge mane motemo miya mm. mm. an awinjo thum moro amora tek ni en upcoming mm. en ang'o tek mm. ni thume eh, ni bed ni en upcoming bed ni en down going bas mm.
Okay. Mm. But down going go, eh, down going to tiwi njo thombe gi teko ma gi charge. Down going miwa uru luor wan mwabiro bet ka koro usetho. Mm, atemo kono down going gimiwa luor kech wan ema wabobet kwadong' ka koro wasetho wan ema koro ibo luorwa kendo sadi ng'e kata ka down going otimo ni gimoro kiwuo e facebook omera wele mi ng'ato luor wami wadhi bedo jodongo mbele ka bwana ma wan ema ka nyathi moro odwoko marach ti koro wami bwana mani wuone jaduong' omeri nang'o no ni ndalo go amba timo wana ma koro ineno ni amba sebo the fail koro ne down going bwana wami wadhi bedo jodongo mbele ka bwana miwauru respect ma Akaomba leo leo tuna na gago na to ni dala to kwa vikata biro iko. Bas koro. Oh, wan ka gidenze wonye kach. Ah uh, no, wonye kuchieng. Wonye kuchieng. Ngi aparu za uteromba. Wonye kuchieng. An kaka giluonga pile pile, amandwero wach ni endi iluonga ni MC Marinas Dhako Ngode. ne gichake kore kob nyariyo to pod ichwako sitrungi umari chien ojemo ne mbele chien mwaneno mbele mwayoko lakini inyalo luonga be ni the truth meter nikech an ichwanya takoni in fact an kok idwara to ambo kadwari nyaka itho kendo everybody will know ni an ok adwari gik moko miwuondruok godo ni onge ane duong' en ok nyise no awacha wacha kaka kaka sani ajawachiga mbui ni awa eh, ema nokethona youtube an gino kumoro moro madhiye nyaka wachi kendo embe nyaka ong'e ni okethora YouTube. Ka ji wacho ni oh, ibiro lalo followers. Followers go nyaka ng'e adieri. Followers go nyaka ng'e adieri. In bende kopo ni sani jathum moro maduong' otimoni marach inyalo rito nyingi koso inyalo wacho wacho adieri mondo iketh nyingi. Ng'e nitie gimoro e field ka ma koro uh, nyaka fans be ng'e. ni samoro gimoro di matek bwana ti kipimo ne ng'ato to koni kik iwachi ng'ane nigi fans mang'eny biro hinyi eh, koro wawuonde ni sani kaka ng'ato nie top koro timo ni gimoro marach kaka in upcoming mm. kiwuok ne wacho ni kik iwach gino ne ne ne jibiro weyi jibiro weyi idelinga linga gadi echino kosi wach joma dhi odhi
mokwongo ing'e ni kitimo maber eh. to mana ne in mana ne in owuon Kitimo marach Mhm. to be mana ni in. mana ne in owuon Koro an inya timo na ni neno ni timo maber. Eh. Samoro an chunya rachna. Mm. Inyalo bedo ni ng'ato timo ni marach. Mm. To in igi e chunyi berna dong watieko.
omoko bedo gima ler ka chieng' moro iwe- iwe wach ni bwana onge rach ibiro yalo e polo kasi idhi winjo kiskoni gimoro ni dong' niwinjo ni malipo ni hapa hapa duniani ni eh, Dak nitimo ne piny kono wan polo koni donjuru kacha ute kaka uno umadh chak. Ei, apiny Nyasaye mana mayot kamano ng'ani nowang'o ode, dak tiwang'o ode. Gigo oserumo e polo ka, polo ka gigo kwache donjuru kacha ute umadh chak. Eh, baba gino nobed gi malit yawo. Eh, an an en tit for tat, ng'ato go ikidi goye, kibiro marach gi, kopo ni biro gi yanya e comments, ikri nikech an to ayany ne machulo got Nairobi. Eh. Eh, an kuma ni ga kete. Yo um. Yo. Wan ka en gi gi denze wer nyako chieng gi mitim di kacheche YouTube. Adwa ni gonwa thum moro achiel kapok otieko mondo bi wamos go jopiny. Kasto ang' ni ang' ni kaw dakika moro matin iwuo gi jopiny koro. Mondo bwa ninda ninda sani koro rach. Sarach. Eh, in gi thum moro kanyo mamit ma ma in gi simu yeah. e, ke, ke, ketnwa ketnwa ketnwa koro ketnwa koro mondo wagaga manoma manoma ka endi bas samo manyo gino no ende ma iluongo ni denze denzi wuod nyako chieng denzi wuod nyako chieng osegolo thumbe kacha cha endo okoni ni en gi videos adek ariyo audio inyalo dhi kacha cha sub, uh, subscribe ne uh, inyalo dhi e tiktok kacha manye inyalo dhi e facebook kacha nying en mana denzi wuod mm. nyar kochieng mm. Oketo mm -hmm. Mokwongo spelling mar nyinga chandoga ji. Eh. Nyinga ok en dholuo. Ang'eyo.
Eh, nyinga en D E N D E N Z E Y Z E Y Wuod Nyakochieng. Wuod Nyakochieng. Wuod Nyakochieng no to yie ni chodha chodha eh ijagweng. Chodha chodha wuod Nyakochieng no badenzi. Ento nyaka indike D E N Z E Y. E, y. En jo musomo ka wan moyienu aluonge. Sasa chalo mana ni chwada ngoma. Eh, si biler mana re. Sauti yake Denzi Kodi Nyakati. Eh. Sauti ya dhahabu. Ile maini sauti ya dhahabu. No, kalau.
Mani lungo ne? Daktari Marera. Daktari Marera.

oyiene mulo kama odwaro. Ah, no, no.
Mimi exact word. Nitie gima wacho. Daktari ketani gino matin bwana. Wadwo kade mchien matin. Wadwo gini ni kama wale. Wazo dai, wazo nango no. Daktari chuo kama odwaro. Hey! Hey! Yawa, yawa. Daktari to chuo kama odwaro. Mama. Ala no daktari chuo kama odwaro. Alusi tibim, mama ya. Mami na thiedhi mos mos. Nyathina mawen. Lando na tedhi mos adoli Oho, en, en, en, daktari oyieni mulo kuma odwaro Ba- i- koro o- i- title mar wer ni iluongo nang'o ja daktari marera daktari marera hey!
e mama daktari oyiene mulo kuma dwaro kendo yie eh, eh. mondo chwo kuma odwaro eh. mana daktari kende daktari kende osiepa mogera nowacho ni ah, ing'eni dakteche tiyo gi dhok moro marach hmm. e okoni ni ati oh, chiegi mikelo kanyo na mule awe ka dende ore koro achuowe achiel achuowe achiel koro kinyi chaki duoge chaka menedi achiel chiemo ni dhako ni thoni ot dhako dhako ni dwaro dhako ni dwaro chwe gudhiambo gigo kinyi dhako dwaro chwe gudhiambo gigo kinyi dhako ni thoni ot iduog dhako no kinyi chwe gigo kinyi okay an mara ni eh inyalo dhi osiptal mhm. ituo yes mari kigik mhm. to iweye lwet daktari Daktari. Daktari yeah. bende gi commanding voice. Mm. Chieng' moro koda ni lony law lokri ng'e kocha. Wena chienda ni kone. Eh, to ng'ama miyo. Ni alony da. Alokra. Eh. Gum matin. Eh. Eh. Kiki kacha cha. Eh. Inyalo bedo dakteche kanyo to dhi marach. Inyalo bedo ni tuo mari. Mm. Ituo ma in gi minya wacho mm. en yes gi no. Yes gi no.

miwacho ni consultation fee ni mia abich bwana midonjogo neno daktari onge gima timo baba kasto ayudo ka gin dakteche adek dr john dr pamela to gi dr wino awacho ni john gi john gowino ni to kadwa neno adonja neno pamela Tayudo ka Pamela pod nigi law e room kuma donjo neneno kare ji chulo mia abich mar ang'aka ng'e ni kidonjo tiyudo daktari ka koro ni duk koro inene mos gi mia abijno Ah, Alright, ma ende iluongo ni Denzi wuod nyako chieng' thum mago mamit no endo iluongo ni daktari marera, daktari mulo kuma odwaro, daktari chok kaka odwaro. Iluongo ni eh, ng'ato nowacho kacha ni iluongo ni daktari oketo beru ataro chwo kuma odwaro. kata gima dang' itim meru ywak iye kono achiegni ma tieko chiegni mana tieko eh, koro wan ka gi denzi denzi mm. adwa ni iwuog gi joge mm. kongi gimiyi support minyalo dwaro mm. oh, gidhi kachacha gi subscribe ni nikech piny obiro mar online online ema iyudowa online ema itimo koro kaw thuolone aweni thuolone wuoge joge one on one. Sawa. Eh, wuo gi joge. Okay. Okay. Nema fans magwa. Nema fans. Jawinjo magwa kod johero mag eh, thumbe mag Luo. Mm. Ka ok un to kata wan onge kuma dwadhiye. Yes.
Koro wakwayo kendo wabolore ni

Please tune in. Hey, mano mit omera koro watieke gi gine ne daktari chuo kuma dwaro daktari Daktari Ehe. oyiene mulo kuma Kuma odwaro odwaro. to yiene chuoyo kama dwaro odwaro.
werni iluongo nango gimanye sani e youtube Daktari Marera. Dhi adhi e daktari YouTube marera kanyo. daktari marera Daktari Marera. dhi e youtube Many daktari mar era by Denzi wuod nyako chieng baba ket na ket na bwana ana siwuok adhi wuok e studio ka bwana ket en gi video ne ma chunyo yeri mam en gi video ne ya en gi ah ya lando ine ma chunyo ket tang tang tang sauti yake Denzi wuod nyako chieng